Хатас Пааласкай хайысханан муус суолун оҥоруу салҕанар. Үлэлэр Өлүөнэ икки биэрэгинэн Дьокуускай уонна Мэҥэ Хаҥалас улууһун сиригэр ыытыллаллар. Хатаһынан өрүскэ киирии суолун номнуо бэлэмнээн билигин мууһу халыҥатыы үлэлэрэ бара тураллар. Барыллаан ааҕыннан үс туоннаҕа диэри уйуктаах массыыналар ахсынньы уон күнүн кэнниттэн сылдьыахтара диэн былаанныыллар. Ол эрээри бу күн дьыл туругуттан муус төһө халыҥаабытыттан тутулуктаах, сиһилии Татьяна Николаева кэпсиир. Ааспыт бээтинсэттэн саҕалаан Хатас Павловскай хайысханан муус суолун оҥоруу бара турар. Манна бэдэрээтчит Мехдорстрой тэрилтэ үлэһиттэрэ мотопомпа көмөтүнэн мууһу халҥаталлар. Ол курдук бастаан хаары ыраастаан суол анньан бэлэмнииллэр, онтон салгыы ойбон оҥорон мотопомпаннан уу оботторон килэритэн ыһаллар. Маннык ыһа-ыһа салгыы баран иһэллэр. Суукка иһигэр муус ортотунан биэс сантиметрга тиийэ халыҥыыр. Мууспутун халыҥата сылдьабыт. Күн аайы кэлэммит үлэлиибит маннык. Мууспут, мууспут в данное время, блин, халыҥа где-то около 4-5 сантиметр по-разному. Ону халыҥатаммыт биһиги, допустим, ол туохха островка тиийиэхтээхпит. Онтон островтан уже дальше фарватерга көйүөхтээхпит. Билигин манна рабочайдар буоллаҕына, сэттэ киһилии сылдьар, үс помпалардаахпыт кыракый уонна Билин икки улахан насосный станцияларбыт туохтар киириэхтээхтэр, градтар киириэхтээхтер. Град диэн улахан насосный станция бэйэтэ улахан техника буолан бастаан мууһу отут биэс түөрт уон сантиметрга диэри халыҥатан баран биирдэ тахсаллар. Хатас өттүттэн киирии суолу оҥоруу алтынньы бүтүүтүттэн саҕаланан бэлэм буолла. Оттон Мэҥэ Хаҥалас улууһун өттүттэн МКАД диэн тэрилтэ киирии суолу бэлэмнээн бүтэрдэ. Оттон туһааннаах техникэлэрин үс кумах диэн арыыга диэри быстах кэмҥэ оҥоһуллубут суолунан тиэрдэн фарватерга үлэлиэхтэрэ. Сыл аайы трансфер министерствота приказ таһаарар, холобура примерные сроки диэн. Ол онон ыйдарыллан холобура 10 декабря 3 тонна арыллары күтүллэр пока туохто улаханнык уларый буолбатаҕына күн дьылын туруутун эметуллубаллыын халаан суругутта буустут төһө тугунна халамыттан иһиммитте Быйылгы сылга республика үрдүнэн кыһыҥҥы суоллар ахсынньы бастакы күнүттэн саҕалаан аһыллыахтара. Ол курдук, уопсайа аҕыс уон үс кыһыҥҥы суол учаастага баар эбит буоллаҕына, билигин уон түөртэ аһыллан айанныыллар. Бу чуолаан хоту улуустарга. Оттон бу күөх хонууга манна сыллата норуот суола тыргыллар диэн этиэххэ наада. Ол курдук төһө даҕаны бобуу баарын үрдүнэн көҥүлэ суох Суоппардар син биир айаныларын тохтоппоттор, оттон билигин бу манна таһыгар бу Дьокуускайдааҕы коллектор тутуута ыытылла турар, ол курдук хаһыы үлэлэрэ бара тураллар. Онон бу суолу бу буорунан төһө даҕаны көмөн мэһэй оҥорбуттарын үрдүнэн массыыналар айанылларын тохтоппоттор. Төһө даҕаны ситэ тура илик мууһунан айан кутталлааҕын үрдүнэн күөх хонууга айан сырыы тиһигин быспат. Бэтэрээ өттүгэр балыссыптар, муус далааччылар элбэхтэр, оттон сорохтор өрүһү да туорууллар. Республика үрдүнэн сэтинньи саҕаланыытыттан ый устата уу эбийиэктэригэр сэрэхтээх буолууга туһуламмыт тэрээһиннэр буолаллар. Месячник чэрчитинэн гимс-инспектордара профилактика үлэтин күүһүрдэн биэрэллэр. Ол курдук көҥүллэммэтэх муус суолларга хобоһуктаах рейдалары ыыталлар, муус халыҥын бэрэбиэркэлииллэр уонна оттон оскуолаларынан, организацияларынан сылдьан онлайн Уутан сэрэхтээх буолуу туһунан лекциялары, занятиелары ыыталлар. Көҥүлэ суох муус суолугар таҕыстахха административнай эппиэтинэскэ тардыллан ыстырааптанаҕын, суумма даҕаны ботуччу. Үс тыһыынчаттан дьоннорго, гражданнарга биэс тыһыынча алдьардылыы тириэньсип, онтон бу должностолоох сирдэргэ, предприятиеларга, юридическай сирдэргэ ыстараап биир миллион дылы тириэнсип. Хатас Павловскай хайысханан барыллаан ааҕыынан муус суола ахсынньы уон күнүгэр аһыллара күүтүллэр, Оттон Дьокуускай Аллараа Бэстээҕинэн сырыы Саҥа дьыл кэннэ биирдэ биллиэҕэ. Татьяна Николаева, Виктор Рукавишников, Дьокуускай, Вести.